קומט צו מיר איינער דא און ער זאגט מיר, דו מאכסט אזוי משוגע דיינע בחורים, א ערליכע איד, א אמת'ע ערליכע איד, איך רעספעקט אים, איך געב אים כבוד און איך געב זייער אכטונג אויף אים און איך טשעפע אים נישט, אבער ער זאגט מיר, דו ווייסט, דו זאגסט פאר דיינע, אזוי ווי א מענטש קומט אריין און ער פרעגט ווער דארף א אייז קריעם אדער ווער דארף א דיימאנד רינג, דו מאכסט פלאטשיג דיינע מענטשן, דו זאגסט זיי בעדע אייז קריעם, אייז קריעם, אייז קריעם, אייסעס, ס'דא, ס'דא, ס'דא, ס'דא. בריליאנטן. דו בריליאנט קענסט דיך בעטן א בריליאנט? וואס בעטסטו אייזקרים? קענסט דיך בעטן א בריליאנט? זעלבע זאך מיט א קאר, מיט א הויז, מיט געלט, מיט שליסלעך, מיט א טעלעפאן. איך מיך דיך אריינכאפן תורה תפלה מצוה מעשים טובים. און דו הערסט עס רעדן ביי א שיעור? ס'איז אזוי אמת! ס'איז אזוי ס'איז אזוי שיין! ס'איז אזוי דערהויבן! און דאס ווארפט מיך נאכדעם אראפ.

דאס הייסט ממליך זיין דעם אייבערשטן, אז דער מענטש איז מכיר, איך איך בעט מיין קאר פונעם אייבערשטן, איך בעט מיין הויז פונעם אייבערשטן, איך בעט מיין פרנסה פונעם אייבערשטן, דאס הייסט וידע כל פועל כי אתה פעלת ויבין כל יציר כי אתה יצרת בעבדתו, יעדע נוסח, דאס איז די נוסח, אזא נוסח, דאס מיינט עס אז איך ווייס אז איך קען נישט אן דעם אייבערשטן,

דאס האט מען געלערנט אין חדר היכל הקודש, דאס האט מען מקבל געווען פון מרן ראשי פון רעבן, און די אלע וואס קומען מיט שיינע משלים מליצות, ממש אזוי ווי א מענטש זיצט אין תפיסה און די מלך קומט און די מלך זאגט אים בעט מה שאלותיך ואנוסה לך, און די מענטש בעט עס איז אים אביסל קאלט ער דארף א היטער, און די קעניג זאגט אים איך בין געווען א גרויסע היטער, און די קעניג גייט ארויס און אלע לאכן פון אים אזא גולם האט דאך געקענט בעטן ארויס צו גיין פון דזשעיל, ער בעט עס איז אים קאלט אין דזשעיל, אזא פנים האבן מיר אונז, אנשטאט צו בעטן אונז זאל שוין זיין, זאל שוין זיין ובאו אשר למלך על כל הארץ, בעטסט בעטסט אויף אויף צו קענען באצאלן דיין קענעדיסן ביל, בעטסט דעם אייבערשטן צו קענען באצאלן דיין קיעס פען, דיין דיין דיין דיין גראסערי. פששש, כ'האב ממש טאקע, ממש אזוי בין איך טאקע. סאו וואס גייט יעצט געשען? געענדיגט, געענדיגט, איך קום שוין נישט דאווענען. איך אפשר נישט דאווענען, ווייל די פילינג וואס דו האסט מיך יעצט ארויפגעטראגן ביי די דרשה האב איך נישט באלד, ווען דו זאגסט מיר ווען ביי די דרשה, דו האסט נישט קיין הייצונג, האסט נישט קיין לעקטער, האסט נישט קיין גראסערי, בעט עס דעם אייבערשטן, עסט אויכעט בעטן ארויסצוגיין פון תפיסה, אבער קודם דארפסטו האבן הייצונג און קודם דארפסטו האבן לעקטער, ווייל נאר אזוי קענסטו תשובה,